Hello thirtu te in zavain che bei vawk ule in lo dam tha em? Vawini a ka rawn share duh cheu chu kan hlutna te hre tur chuanin kan awmna te kan thlen thiam a ngai tih hi ni a. Kan awmna kan environment leh kan surrounding kan chhehvel te hianin kan hlutna te a effect a maw ih a tidang lam thei a ni tih kha. Ka rawn sawi deuh a, chuan i ka tling lo a ni, ka hlu lo a ni tih thinlung i nei a, nangmah leh nangmah dauhna tam tak i nei chuan he video hi tan a ni. Chuanin i hlutna danglam ngai lo, khawi hmunah pawh i awm ang a, ah nangmah leh nangmah kha i pangai reng a ni maw, chuvangin a changin i dinhmun in a zir lo pawh ni mai thei a, a lang chhuak lo pawh ni mai thei. Mahsela i hlutna kha eng lai pawn eng. englai pawn khawi hmunah pawh a hlu reng a ni tih kha a pangai reng a ni tih kha theihnghilh lo la chuanin mit tam tak ten kan ngaihtuahna ah hianin mi hlawhtling eh mi hlutna hi mi hlawhtling te chauhah leh mi hausa mi ah mi lianmaw mi kan mi ngaihsanah te chauh hianin ih hlutna a awmah-- kan ngai thin a, mahse khang kha lo ni zawh lo zawk keimahni leh keimahni kan in hmuhthiamna kan in thinlung chhungril zawk ah khanin kan hlutna kha lo awm a, chuangah te chuanin kan thawh chhuah ni lovin keimahni ah khanin kan hlutna te kha awm zawk a nih tih kha ka rawn sawi hmasa duh bawk a. Mite bula i awmna ah khanin a effect em em a, a chhan chu min ngaihlu tu te bula kan awm chuanin, min support tu te bula kan awm chuanin kan rilru a hlim a, kan thla a muang a, confidence kan nei a, mahni inrintuakna te kan nei a, chuanin ih kan rilru a hlim a ni maw? Khatiang ah khan chuanin kan journey kan pawh kha kan hma lam pawh kha eng nge a hahdam a rilru peaceful na ah. lam tluang kha kan nei zawk a ni. Mahsela chutih rualin i min ngai hlu luh min ngai hlu lo tute bula kan awm chuanin kan rilru ha a, dauhvulna mahni, inrinhlelhnate mahni, tlin lohna hlirte khanin kan khat thin a, kan rilru ha a, kan stress thin a ni. Chuvang chuanin mite bula kan awmna kan thlan thiam kha pawimawh em em a, chuvangin keimahni kan hlut zia inhre chiang tur chuanin kan surrounding kan chhehvel kan awmna mite bula kan awmna te i kan thlan thiam leh kan hriat chian kha maw a pawimawh em em a ni tih kha ka rawn sawi hmasa duh bawk a ni chuan example ka rawn sawi anga surrounding leh environment a pawimawh zia ka rawn sawi anga tunah hianin he bottle hi tui bottle hi maw a brand pawh pangai thuhmun maw khatiang ro roah khanin a awmna hmuna zirin ih a to thin a ni a hlu thin ah. a hlutna a danglam maw chuvangin tehkhin nan ahh dawra kan lei chuanin hemi hi grocery dawra kan lei chuanin cheng khatin kan lei emaw cheng example anih chu tehkhin nan cheng khatin kan lo lei a chuan gas station gas kan thunna ah han lut ila convenience dawrah maw khatiang kha cheng hnih an lo ti leh anih chu chuan airport ah chuanin. Cheng ngan lo ti daih tawh nih chu, chuvangin a awmna hmunin a zir khanin a hlutna kha danglam a nih chu maw? Chuanin airport ah chuan cheng ngan lo ti ta daih a nih chu, mahse kan tuihal chuan kan in tho tho, kan lei tho tho a maw? Chuan i concert na te event sport maw teh khi nan football ah te kan lo kal a, i. Hemi hi cheng riat daih anih chu. Chuvangin a man a to daih zawk a, thuhmun reng kha dawrah cheng khat a i lei kha i khitah event, sport emaw, concert emaw-ah chuan cheng riat cheng sawm an ngen daih anih chu. Chuvangin a awm, he tui bottle hi pangai reng a hlutna chu a awmna hmun a zir khanin a hlutna kha a danglam a ni tih kha ka rawn sawi duh. Chuvangin kan awm keimahni pawh kan awmna hmun a zirin leh kan aah kan khawsakna hmun a zirin leh kan awmna hmun a zirin kan hlutna te a danglam a. Tia tui bottle angin ih keimahni chu kan pangngai reng kan inthleng kan inthlak lo kan hlutna a pangngai reng mahse kan awmna hmun kha a danglam chuanin kan hlutna a danglam a ni tih kha ka rawn sawi duh a. Chuvangin nangmah ngaihlutu te bula i awm chuanin i rilru pawh hlim ang a. Nangmah ngaihlu lotute leh nangmah a hmusittute bulaihawm chuanin i rilruana anga i rilru hah ngai i stress phah ang tih kha ka rawn sawi a. Chuvangin i awmna hmunte kha a pawimawh em em a ni tih kha ka rawn sawi hmasa dun ni. Chuan hrisatnate kan tawrh chhuah tein ang vek lo mai thei a mahse i khatiang chi hrang hrang kan harsatnate kan tawrh chhuahna te maw kan khatiangah khanin kan hlutnate kha. Mi rethei, mi fahrah kan nipna avangte khanin kan eng nge kan hlutna kha a danglam chuang ngai lo, a tlem bik chuang ngai lo a ni tih kha ka rawn sawi bawk duh a ni. Chhungkua ni se, thiante ni se, school emaw hnathawhnaah ni se, tling lo bik leh thiam lo bik a inngaihna te hi a tam duh em em a. Mahsela khatiang rilru kan putah khanin kan keimahni kan tling lo leh kan thiam lo bik ni lovin kan enna. Darthlalang kha a lo dik lo zawk vang zawk a ni a, i tling tawk a khawi hmunah pawh hmunah pawh i tling tawk i hlu a nih tih kha theihnghilh lo turin ka chah duh bawk che a ni. Tawpnaah chuanin khawi hmunah pawh awm la i hlutna kha bo ngai lo tih kha i ka chah duh bawk che a, chuanin nangmah ngaihlutu leh nangmah hmangaihtu nangmah umm umm. I hlutzia hre chiangtu te bulah khan awm tam la, i rilru pawh hlim sawt ang tih kha i ka chiang em em a, keimah pawn chuan ka rawn chah duh bawk che a ni. Chuanin thirtute inen peih zawng te, hlawkpui zawng te nih chuanin lo la, lo like ka lo comment lo share tur chauhin ka sawm bawk cheu a, chuan ani leh kha tih zawng khan lo ni se, thirtute in zavaiin chungah lawmthu ka rawn sawi a, next video kan inhmu leh theuh dawn nia aw, bye bye.